Ynys Crea, un o'r enwa ffermydd diddorol ni, mae 'na gymaint ohonyn nhw yn Eifionydd. Neb yn siŵr iawn be di ystyr o. Mi all crau, creua, olygu amddiffynfeydd, mi all olygu tylla, mi all olygu peth fel llygad, mwrthwl neu fwyell, a mi all olygu cytia moch. a go gofio y bu o pryderu a matholwch yn creu helynt ynglŷn â moch yn Eifionydd yn adeg y Mabinogi, mae'n debyg bod ysbryd rhamantus dyn yn gofyn am yr esboniad hwnnw. Un peth sy'n sicr, mae fo'n hen, yn hen hen enw, a mae 'na hen hen ddefod yn mynd ymlaen yn Ynys Crea heddiw. Dewch 'na fynd yno i weld. Yr hen ddefod ydy cymortha, lle mae ffarmwr yn helpu ffarmwr. Roedd hynny yn fater o anghenraid mewn llawer cyswllt am ganrifoedd cyn i ddydd y peiriannau wawrio. Mae o wedi parhau mewn dau gyswllt hyd y dyddiau hyn, hefo cneifio a hefo dyrnu. Fysa dim modd dyrnu heddiw yn Ynys Grea heb y ddefod y gymortha. Maen nhw wedi dŵad o bell i helpu 'ma. Ar ben y das, mae John Willias, Cwm Coren, Llanheuarth, a Richard Lewis, Cefn Hirwain, Rhos Hirwain. Gwaith calad ydy bod ar ben y das i unrhyw un, ond mae o'n saith cletach pe ta chi heb y grefft o wybod sut mae tas ŷd yn datod a sut i godi a thaflu ysgub. Ar y dyrnwr ei hun, mae John Davies, Tŷ Newydd, a Rhion Owen ar ran Teimlo'n Fawr Llangybbi. Y naill yn porthi'r dyrnwr a'r llall yn datod yr ysgub. Os oes na rywun isio hel digonad o briwiau ar ei ddwylo, datod sgiba ffwl wib ydy'r ffordd ora. Ac os oes na rywun isio bod yn agored i gael ei regi gan bawb, aed ati i borthi sgibau i'r dyrnwr a gwneud hynny'n anghelfydd. Mae trafod y gwellt sy'n dod allan o'r dyrrwr yn llai o broblem na fydda hi. Gwan, mab Ynys Grea, sydd wrthi hi 'ma, a mater o borthi'r belar ydi hi heddiw, a symud y byrna neu'r bales pan fyddan nhw'n barod. Nid job ysgafn, ond mae eisiau llai o ddwylo na phan wneud tas o'r gwellt. Mynd yn gymysg hefo'r gwellt mae'r peiswyn neu'r manys heddiw. Yn y pen arall i'r dynwr, mae'r pen pwysica i'r ffarmwr, pen y gildio, lle mae'r grawn yn dod allan i'r sacha. Fanno mae Llifon Willias o Gwm Coryn a Huw Eifion Tomos sy'n cynrychioli Tŷ Croes Llangybi. Os am gael profi nerch y sgwydda yn codi a charios a cheidio ŷd drwy'r dydd o'r dyrnwr i lofft yr ŷd, dyma'r pen i fod yno fo. Mae yna gynorthwywyr eraill hefyd, ond disgwyl am gyfle i helpu hunan maen nhw, pan ddaw'r llygod mawr a'r llygod bach allan o'r guddfan yn y das. Pa mor hir y peryl a olgfa yma eto, yng nghefn gwlad Cymru? Ddim yn hir, mae'n debyg. Y dyrnwr mebi, y combain, piau e fwyfwy heddiw. Mae'r hen ddyrnwr wedi cael gyrfa o dros 200 mlynedd. Yn yr Alban yn 1758 y cychwynnodd o, a chael ei weithio yn ei dro gan bob math o bŵer, yn geffyl, eidion, gwynt, dŵr, stêm, a heddiw, tractor. Mae'r dyrnwr sydd ar waith yn Ynys Graeau heddiw bron yn ddeugain oed. prin mae o'n debyg o gael cartre arall ar ôl Ynys Gwear, os nad yn San Ffagan. A phan aetho, fe aeth hanner hen ddefod hefo'r hen offer. A fe fydd cefn gwlad yn dlotach o un arall o'r hen synau sy'n glynu yn y côr, fel canu ceiliog, a sŵn rheg yn yr ŷd, a sŵn llaeth yn taro ochras dên odro. Ond mae'r sŵn 'di stopio rŵan am hapusach reswm. Mae hi'n amser hen ddefod arall, te a dyrnu. Does am gymint a hynny o ginio dyrnu y dyddiau yma. Dyrnu yn tueddu i gychwyn yn y pnawn cynnar. Ond mi awn ni mewn i disgwl nhw am 'u te.